Mwĩroreri na mũthikĩrĩria wa Ũtheri TV, twĩ haha mũthenya ũngĩ, mũthenya wa ũmũthĩ, twĩ na tabarĩra ĩno ya kĩrĩra na ũtheri wa mũgĩkũyũ. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩ na mũthikĩrĩria kana mwĩroreri mũgeni ũngĩkorwo wĩna ciũria ũngĩenda kũria, na tũrĩ ona mũthuri ũrĩa twarĩ nake haha ihinda rĩu rĩngĩ. Marĩtwa makwa nĩ Njenga wa Mbũguo, ndĩ mwĩthaga wa mbarĩ ya Gathĩrũ, na twĩna mũthuri mũgĩkũyũ haha. Mũthuri wĩna mbuĩ nyingĩ mũno haha, nĩegũtũhe kĩrĩra kĩrĩ nakĩo mũthenya wa ũmũthĩ, na atwĩre ũrĩa etagwo. Ah, mũthuri mũrata Ndayo. wĩ thayũ Niĩ ndĩ thayũ. twĩre ũrĩa wĩtagwo kũrĩa umĩte Niĩ kahinda harĩ- gaka nĩ gaku Ĩra rĩtwa njĩtagwo Mwaũra wa Ngigĩ na ndĩ mũgaci kwa mbarĩ ya Njirũ. Rika nĩ Mwangi na ndĩ mũihũa na Angũi a mbarĩ ya Nguru. Inyuĩ nĩ muoka nĩ mwangora Rĩu nĩ inyuĩ ngwendaga mũkĩmenyithie ũrĩa mũkwendaga tũgĩke tondũ nĩ inyuĩ mwakĩngora na TV ĩno yanyu. Nĩ ngatho. Tũkĩte mũthenya wa ũmũthĩ tũthiĩ na mbere na kĩrĩra kĩrĩa twarĩ nakĩo mũthenya ũcio ũngĩ. Tabarĩra ĩyo ĩngĩ nĩ twambĩrĩirie na kĩrĩra kĩa ũgũrani na nĩ ngwĩciragia mũthenya wa ũmũthĩ tũthiĩ na mbere nakĩo. Ndanaigua ũhoro wa mori thĩinĩ wa ũgũrani gũthiaga atĩa hihi na kĩrĩra kĩu kĩa mori ũgĩtambũrũkio twĩre ũrĩa gũthiaga? Ũgũrani-inĩ wa mũgĩkũyũ mori ndĩagaga na yarĩ ho ũgũrani-inĩ wa mũgĩkũyũ ona ũngĩthiĩ mabuku-inĩ ma andũ arĩa mararegana na kĩrĩra gĩkĩ makauga gũtiatwaragwo mori o marenda gũtwara mbia, mori yarĩ ho ũgũrani-inĩ wa mũgĩkũyũ Na nĩ yarĩ bata mũno nginya kũrutwo tondũ mori ĩno mori ĩno ĩngĩagire gũthiĩ nĩ yarehaga maũndũ marĩ maingĩ mũno. Na ĩngĩathire ũgakora maũndũ nĩ mahingũkire, mũciĩ nĩ wagĩrire, tũgakora nĩ twehingĩrĩria nĩ ũndũ wa kamori. Ũgakora mũndũ ũyũ mwamũtwara Dubai, kana nĩ atwarirwo China, kana nĩ atwarirwo kũ, nĩ ũndũ wa kamori gaka ka ngiri ikũmi na ithano. Na kangĩathire mũciĩ ũcio nginya nĩ wahonaga ndwakoraga kwĩna mĩrimũ mũciĩ ũcio wĩna thayũ ciana cianake nĩ ikũhikania airĩtu nĩ mekũhika na nĩ mekũgĩa ciana na nĩ mekũgĩa rũciaro so mori ĩno nĩ yarĩ na bata mũno ũgũrani-inĩ wa mũgĩkũyũ nĩyo ndĩatigagwo na thutha no nginya ĩgĩathire Na ona tũngĩrora na harĩa kabere Mhm. harĩa guka mekwaragia ũhoro wa mori na harĩa tũkorereire mori ici Ĩĩ. ũgũrani-inĩ wa mori uma ho Mhm. tondũ mũirĩtu Mhm. kuma mũciĩ ũguo Mhm. mori no nginya ĩngĩacenjanio na kairĩtu karĩa Eh. nĩgetha nyina agĩkama mori ĩrĩa Ehe. akaririkanaga wa "Ĩ, tiga nĩ wambũi wakwa rĩ Ĩĩ. mori ĩno ndingĩakama Aca. nake wambũi harĩa arĩ na rũciaro rwake rĩ Ehe. ũgakora harĩa arĩ rĩ Mhm. ena ũgacĩru wa mũciĩ wake Ehe. ona iria Mhm. nĩ gũkorwo nĩ- onake nĩ araikũrũkia iria rĩrĩ rĩrakamwo haha nĩ nyina Ehe. no angĩakorirwo mwori no ndĩngĩatwarirwo Mhm. mũciĩ ũcio nĩ wagĩa mbara Ĩĩ. nĩ kwagĩa ndwari nĩ Ehe. kwagĩa mĩrimũ Ehe. ona mĩtino Ĩĩ. ona ndirũ cia Ĩĩ. mũciĩ Ehe. itamenyekaga nĩ cia mũthemba ũrĩkũ Ehe. so ũgũrani-inĩ wa mũgĩkũyũ Ehe. mori nĩ arĩ na bata mũno Nĩguo. Nĩguo ndĩroria, ndĩrona haha eroreri a tabarĩra ĩyo ĩngĩ twarĩ nayo makĩũria, moria ĩno ĩtwaragwo ĩ mbeca kana ĩtwaragwo atĩa? Nĩ nyamũ kana ĩthiaga atĩa ta twĩre? Ũgũrani-inĩ wa mũgĩkũyũ, tũtirĩ kĩndũ tuma nakĩo ta mbia. Aca. Tuma gũtwara indo kana indo cia mahiũ tuma na mori Ĩĩ, nĩ nginya na mahũngũ ĩĩ, so ng'ombe ĩno yathia ĩ ng'ombe ehe, na we haha ũrathiĩ ũgakora ũthoni-inĩ waku kana waheo ibuku rĩ ĩĩ, ũkore he mori rĩ Mhm. ũneane mbia rĩ ĩĩ, ũmenye ndũĩ ũndũ weka nĩguo ndũĩ ũndũ weka Aca. tondũ mori ĩno ũmenye na igũrũ ehe, to ithuĩ ũngĩkora ũrĩa tũgũranaga harĩa ũgũrani-inĩ witũ wa ũgĩkũyũ rĩ ĩĩ, eh, maũndũ maya makoragwo me spiritual ehe, na mori ĩno ĩngĩthiĩ ehe, nĩ ũkora maũndũ maingĩ mũno nĩ magĩrĩra Ĩĩ. na mbara icio nĩ ciathira ciuma thĩinĩ wa mũciĩ Ehe. so harĩa ũgũthiĩ ũkore mori ũgĩtio mbia Mhm. ũmenye mũciĩ ũcio ndũgũranĩte hatirĩ ũndũ weka rũrĩ ũndũ weka koguo nĩ ũtware thiĩ ĩnginya mbia. na mahũngũ. nĩ nginya na mahũngũ ĩthiĩ mori ĩmĩe kũu na ĩthugume Eh. na ĩkamwo nĩ maitũ ũguo Ehe. no hangĩgĩa- hangĩaga kĩrathimo kĩu rĩ Ĩĩ. ũmenye ũtuthio twĩkĩte Ehe. na ũthoni ũcio wĩ Ehe. mbandũ to Ĩĩ. mori ũyũ ndĩthiĩte so no nginya mori no gagathiĩ niguo Ĩĩ. ngoria atiriri Nĩkĩ? thina wa gutwara mori ino niki thĩna wakwa wa gũtwara mori ĩno rĩ Ehe. tondũ no atwara mbia rĩ gĩkũinĩ gwĩrire atirĩrĩ hatirĩ kiugo handũ ciringi yokagĩra tiga nĩ ũrĩa tũroka kũmĩkĩrĩra thaa ici rĩ hatirĩ handũ ciringi yokagĩra ona ha ona ha wathi wakora mũciĩ ũretio ciringi yuma ya mori ũmenye nĩ wateyo Ĩĩ, na mũciĩ ũcio ndũnagũrana nĩguo. na ndũrĩ na nginya kĩrathimo kĩa mũciĩ Ĩĩ, nĩkĩo enda ũtware mori Ehe. ĩ nginya na mahũngũ Ehe. ĩmĩene thugume ĩĩ, thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ ehe, na nĩgetha ciana ici Ĩĩ. ũgũciara we ehe, uma kũgũrana ĩĩ, na ciũgĩe na kĩrathimo mhm, nake mũtumia ũhaga ũkũmũrutĩte rĩ mhm, mũciĩ ũyũ tondũ nĩ gũthire morire ĩĩ, o nake nĩ agĩa na wagĩrĩru wa Nĩguo. mũciĩ wake nĩguo. nĩ eheria kĩndũ gĩtagwo ndwari Ĩĩ. na mĩrimũ thĩinĩ wa mũciĩ wake Ĩĩ. nĩ ũndũ wa mori ĩno Ĩĩ. no watwara mbia Ĩĩ. ũmenye ndũĩ ũndũ weka Ĩĩ. mori ĩno no nginya ũgatwara Ĩĩ. ya no waga kũmĩtwara ũkararire rĩ Ĩĩ. we na ndũgĩtĩkĩre gũgĩtũra nduga ĩ- kũrĩa sa- kũrĩa mathiaga kũ- gũkũ mathiaga Kũ BNB kana atĩa? aca ati Eh. bnb he kũndũ mathiaga gũkũ gwĩtagwo india Ĩĩ. nĩkuo mathiĩ gũtarũrwo kuu magĩkĩagwanga kĩ makahũthĩra mirioni ikũmi Eh. na hĩndĩ ĩyo mori ĩno Mm. yumaga ngiri ikũmi na ithano nĩyo ĩngĩthire Ehe, athire kũhũthĩra mirioni thate ehe. instead angĩhũthire ngiri ikũmi na ithano Ii, atware mori ĩno atwarĩre ithe kana eh, guka harĩa kana atwarĩre mama nĩguo. ũrĩa ũkiuma mũciĩ ũrĩa Oria atĩrĩ, he- he- he mũirĩtu wĩ haha ũretwo nguhĩ wa kĩnyenje. Eh, Aroria atĩrĩrĩ, mhm, e, mori ĩno nĩ yaga gũthiĩ. eh, Mathĩna ma gũtwara mori nĩ kĩĩ? Kana mathĩna marĩa mokanaga na kwaga gũtwara mori. morie mathĩna maingĩ mũno Mhm. mori ambaga kũhũra mũtumia ũyũ tondũ nĩ uma agũrwo rĩ Mhm. mori no yambaga kũhũra magũrũ Mhm. yaringa mũtumia magũrũ ũguo rĩ Mhm. kana ĩmũringe mũgongo rĩ Mhm. mũtumia nĩ wagĩa kĩonje Ĩĩ. nĩkĩo rendo tware mori ĩno Mhm. na nĩgetha ona ciana iria ũkũgĩa Ĩĩ. ũheo nginya rũciaro nĩguo kwehere ndwari nginya mĩrimũ Ĩĩ. kũgĩe kĩrathimo kĩa mũciĩ Ĩĩ. morie mathĩna maingĩ mũno Ĩĩ. na nĩ rendo ĩtwarwo Mhm. na ĩna bata mũno nĩguo na ndĩgatwarwo ĩ mbia Ĩĩ. ĩtwarwo ĩ mori Ehe. nginya na mahũngũ Eh, na mbara ithire thĩinĩ wa mũciĩ ĩĩ. ĩ ũguo noguo ingĩkwĩra niĩ he mũirĩtu ũngĩ ndĩronete akĩnjũria atĩrĩrĩ Mhm. kwao maciarĩtwo marĩ airĩtu ana Ĩĩ. no theri Mm. gũtirĩ wĩ kĩhiko-inĩ Ĩĩ. ũyũ agathiĩ agaciara ũyũ Ĩĩ. agathiĩ agaciarĩra na hau ũyũ Ĩĩ. agathiĩ agaciarĩra na hau Ĩĩ. akoria atĩrĩrĩ Mhm. hihi no ũkorwo mahũragwo nĩ mori ĩno ya mori ĩno ona ciana ici waciara we Mhm. tondũ nĩuma mwĩtie mori harĩa Ĩĩ, na nĩregire gũthiĩ ĩĩ, mori ĩno ĩ mbara nyingĩ mũno ĩĩ. rũciaro rwaku ruothe Mhm. gũtirĩ mwana ũkanyitia kĩhiko Mhm. airĩtu othe meciaragĩra hau Ĩĩ. ũgakora hena mbara gũtirĩ ũranyitia Ehe. kĩhiko Ehe. ona me mawĩra gũtirĩ ũkenda Mhm. kũhika ona ndakenda mũndũ rũme Mhm. we arendaga gũikara ũguo na Ĩĩ. ũgakora ũngĩ nĩ mwandĩke nĩ na mbia nyingĩ mũno Ĩĩ. no ndakahika Ehe. na ndakagĩa mwana Ehe. no no thiĩ ũkore mũirĩtu ũyũ Mhm. waga rũciaro na aga kĩhiko Ĩĩ. nĩwe cũcũ mwene mori ĩrĩa Ehe. rĩu mori ĩno ĩngĩaga gũthiĩ rĩ Ehe. ekũgĩa na kĩrathimo atĩa kĩa mũciĩ ndangĩgĩa koguo mbara yake yothe kana mbara ya mũciĩ ũcio kwaga kĩ- mũirĩtu mũhiku yauma he mori ĩno yaima he mori ĩno Eh. ya mori yarĩ bata mũno thĩinĩ wa, wa, wa, wa rũracio-inĩ rwa mũgĩkũyũ nĩguo no nginya gĩathire nĩgetha ciana ici ciothe Mhm. ci cia ihĩĩ na cia irĩtu Ehe. cikorwo nĩ ciagĩa na mĩciĩ na manyigĩe na ihiko Ĩĩ. ikũrũma haya the- thengia thengia kwaga ihiko thĩinĩ wa mũciĩ Nĩ kũrĩ hihi thĩna ũngĩ ũrehagwo nĩ mo- nĩ kũrĩ mĩrimũ kana ndwari ĩrehagwo nĩ iho morio ĩno? nyingĩ ndwari na mĩrimũ Mhm, kansa mhm, wakora nĩ yagĩa thĩinĩ wa mũciĩ Ĩĩ. nĩ mori ĩrĩa ĩĩ, cukari mhm, tondũ mori ĩno nayo nĩ yathiaga na njohi ĩĩ, no nginya mũciĩ ũcio ũkorwo nĩ kwagĩa cukari nĩ kwagĩa kansa ehe. mĩrimũ ĩyo ndĩagaga ndwari icio itiagaga Ii. nĩ ũndũ wa mori ĩrĩa Nĩguo. na ĩngĩthiĩ Ehe. ona ciana cia mũciĩ ũcio ũririe Ehe. gũciarwo nĩ mũthuri ũyũ kana mũtumia Ii. igakorwo ciĩ na riri Ii. igĩe na mĩciĩ igĩe mawĩra mega Ehe. ona ihiko inyite ihiko na Nĩguo. ikorwo nginya ciĩ na kĩrathimo kĩa mũciĩ Nĩguo. nĩ ũndũ wa mori ĩno Ehe. yeah. Very good. Now, tũke handũ hangĩ. Mori ĩno rĩ, nĩ yaga gũtwarwo, kana hihi mũirĩtu ũrĩa wa kana rĩ, nĩ ahana ta arehe mori. Angĩrũga mũirĩtu ũrĩa wa mbere hena thĩna? Hena thĩna, tondũ mori ĩno rĩ, yanjagia gwĩtio kuma mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ. Ithe wa mũirĩtu ũyũ nĩ ekũmenya ciana ciakwa ndĩ na cigana. Mũirĩtu woka wa mbere wa Mbũi kana wa Njirũ rĩ, mori yake no nginya yũke. Nake akorwo atwarĩte Nĩguo. na airĩtu aya matikagarane Ĩĩ. tondũ mori ĩno ndĩkae kũrehe kĩagararu. Ĩĩ. Kĩagararu kĩu kĩna mbara thĩinĩ wa mũciĩ nĩ ũndũ wa mori. Mm. So tũrendwo twanjie kuma he mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ, wa kerĩ, wa gatatũ, mathi mabuatanĩte ũguo mũndũ atwarĩte mori yake yake yake na mori ĩno ĩthiĩ na njohi Eh, ya no- njohi mũthemba ũrĩkũ ĩ mũratina Eh, ũgĩtwara prisina nĩ aya. ũthiĩ na mũratina harĩa kuga ndũĩ rĩu ũrakĩona kwĩna maũndũ mangĩ mokĩte ũkaigua atĩ nĩ kũratwarwo mũcinga aca mũcinga ndũgũtwara to Aca. njohi ĩyo nĩyo ũthũngũ Ĩĩ. twenda tũtware njohi ĩrĩa yarĩ ya guka ya kĩgwa Ehe. nĩyo ĩngĩaga gũthiĩ Ĩĩ. ũthoni-inĩ kana Ĩĩ. ĩkiumagaria mori ĩrĩa Ĩĩ. ũmenya ti ũndũ twe Hatirĩ ũndũ Tweka. tweka. nĩ tũtware mũratina Ehe. ũcio nĩ warĩ na kĩrathimo kĩa mũciĩ witũ Ĩĩ. Iya, Mũthuri ti mũkaci kũ- he handũ ndaigua wagweta ũhoro wa kĩagararu. ĩĩ. Ndirĩ rĩtwa rĩu ndanarĩigua kĩagararu nĩ kuga atĩ. kĩagararu rĩ Mm. nĩ kwagarara nĩ waigua kĩna kũndũ kwagarara nĩ kĩagararu nĩ iritũ aya nĩ magararanire Ĩĩ. tondũ wakora ũrĩa mũnini ũyũ imwe wa kana rĩ nĩ ũrehire mori Ĩĩ. nĩ ũthire na agĩona ũmenyo ũyũ rĩngĩ hihi nĩ oimĩrire thingira harĩa arĩ Ehe. nĩ athiĩ aumĩrĩra thingira Ĩĩ. na ahe ũhoro wa mori Ehe. na kũringana na mĩtũkĩ yake kana na ndwari ciake ũrĩa ikũmũtwarĩte rĩ Ĩĩ. atwara mori Ehe. nake anyitwo nĩ kĩagararu Ehe. to nĩ agarara Oh. airĩtu aya me mbere yake Ehe. anyitwo nĩ kĩagararu Kwoguo mori ĩno ĩbatiĩ gũthiĩ na ũrĩa tũciaranĩirwo. Tũbatiĩ gũthiĩ na kuma ũrĩa mũkũrũ, wa kerĩ, wa gatatũ, ũguo mathiĩ mabuatanĩte ũguo Kana nĩ nginya nginya wa wa kanana. ona kana wa ikũmi na gatano Ĩĩ. hatikagĩe kĩagararo kĩa mori na irĩtu othe Ehe. ati andũ makinyaga makanyitanĩra gũtwara mori mori ĩno yatwaragwo nĩ mũirĩtu ona kana wĩna airĩtu twendi Ĩĩ. o mũirĩtu o mũirĩtu no nginya agĩtwara mori ĩno Nĩguo. Ĩĩ. Ha mwĩroreri na wa- mũthikĩrĩria wa tabarĩra ĩno ya Ũtheri TV nĩ mwakĩigua kĩrĩra kĩa mori Ngwĩciria nĩ tũgũcoka kahinda kangĩ, tũgĩe na gĩikaro kĩngĩ gĩa kĩrĩra kĩngĩ, na ndĩrona ta tũgũthiĩ na mbere na kĩrĩra kĩa ma ha, gĩikaro kĩngĩ tũkũgĩa. Nĩ ngatho. Nĩ ngatho mũno, mũthuri Nĩ thayũ thayũ. Ndakena mũno thayũ thayũ thayũ. Nĩ ngatho mũno, nĩ ngatho mũno nĩ gũka, na nĩ twagĩa na gĩikaro kĩega mũno. Nĩ thayũ. Thai, thathaiya Ngai thai.